Hö näme diýjekdim gyzlar sizi degişjek. Hö gürleýäňizä Dubaýda zatda bizde dynç alyp bizde maşynlaň içinde o kafede bu kafede kwartiralarda otellarda widýa surta çömüp goýýaňyza soňam Hudaýa şükür Alla ýetirdi meni bu derejä Hudaýa dönüýin Hudaýjana şükür diýýäňizä hö sizi Hudaý ýetiren o derejä Hudaýy goşmaň o Size Hudaý beýle boluň diýenok ýa Alla Tagalla size onýa işler ediň diýenok ýa onýa pizdez trnažorda götek açýassaň edenok. Gaýrat ediň Hudaýy goşmaň. Onýa ýerlere haýyş edýän sizden albom. Dawah. Selemeleykum eziz il işler bugunki tiktok habarlarymyzda Bägül Ýoldaşewa. Tüweleme diý, göz degýärä. Tüf tüf tüf tüfläliň, görip ismesin üfläliň. Görüşimiz ýalak dostlar Bägül Jançki özüne göz degýändir öýtüp ýör. Saňa göz degmändir Bägüljan, kelläňe bir zat degipdir. Her gün tiktokda ýaltanman konsert berýä. Ana biliňdäki ýaglaram gördük goýaý indi. Gaýrat et sözüňde durgun ýöne jançka. Gepleşigimiziň ikinji sanynda Gözelgül Bapbaýewa. Mydama birinji ikinji bolmagy halamok. Onda üçünjä geçip bilersiň birinji ýerde Amalia. Şu temanam şu taýda ýapaýlyň jançkeler. Türkmenistana häzirki döwrüň aýdym stillary bilen türkmen stili garyp, iň gowy görnüşinde aýtýan we iň köp aýdym işleýän ýeke-täk zenan wagşy Amaliadyr. Elbetde Gyzylgülem gowy aýtýa ýöne Amalia bilen deňeşdirmeli dälmyka diýen. Beh, ýeke-tägiň däbiň bar käriň diňe meni söýmek bolsun akyl.
Men ýyl atyranlar pip içip başlaýan. Näme üçin? Meni huşy wagtlam maňa meň mugallymym Sen ulalsaň alkaş bolarsyň diýýärdi. Ol maňa ynanýardy. Men öz mugallymyň ynamyny gaçyryp bilmen. Dogry, käwagtlar kynragam bolýar, ýüregimem bulanýar, şonda-da men mugallymyň ynamyny ödejek bolýan. Esasy zat, özüňe ynamyň bolmaly. Şonda hemme zat ornuna bolup gidýär.
Ilat dakýançaň özüňi tana diýip, Amaliýaň aýdymynda sözler bar. Kime diýdiň agam şony? Şonymy?
Bolýa aýtmalyda ýaz. Hemmekiçä söze ynany bilen. Oraz ýazdy birki sany aýdymmy. Biram Anna Meret bar. Rubrika Şythana bilen dowam edýäs. Ispitryň Goçmyradyň gepleşiginde belläp geçen bir söz bar. Şony diňledeýin. Hemmekiçä söze ynany bilen. Oraz ýazdy birki sany aýdymmy. Biram Anna Meret bar.
Oraz. Bina tanaýaňyz saýt däli. Ýöne Annemeret kim? Annemeret bul ençeme millionlyk aýdymlaryň, hitleriň sözlerini ýazan şahyr. Annemeret agam birinji wideoda esasy hem şul aýdymlary Annemerediň hem ilişi bar diýip belläp geçipdirler. Biz aýtmasagam bilýä, tanaýanlar köp eken. Ilkinji soraglardan sungata haçan geldiň? Sungada sazçylyk mekdebe togsan dokuzynjy ýylda gidip başladym. Ýöne Aýdym ýazyp başlanym onunjy klasy gutaramda iki müň sekizinji ýylda birinji aýdym ýazym. Esasy hit aýdymlaram Mikeý bilen eden proýektlaryňyz. Mikeý bilen haçan işleşip başladyňyz? Mikeý bilen iki müň on ýedinji ýylda Söhbet Kasymow bilen Saýyk däli ýagny Orazyň Unudyp bilmen aýdymy bardy. Söhbet Kasym maňa geçirýär. Şu Mikeýde bir heň ýazdyk seret. Heňi diňledim ýaman owadan. Täze format meni öň görendä şoň üçinem derrew söz geldi ýazyp berdim olam halkymyz tarapyndan kabul edildi gül ýaly hit birinji işimiz şol. Söhbet Kasymow bilen Saýk Däliň aýdymy öz içimizde has ýaýran hit bolan aýdym bolsa Ýurt daşynda hit bolan aýdymlar haýsy? Ilkinjileri. Şol ikinji aýdym Jeren Haladarowyň aýdymy Söýmeliläniň aýdymy. Näçinji ýylda çykdy aýdym şu? Şol bar iki müň on dokuzynjy ýylda soňragyna dekabryna ýa. Soňragyna.
Tapawutlanan zady başga döwletlere diňlenip şony aýdaly diýip soranlar boldy, aýdanlar boldy. Özüne göwni ýetýän aýdymçylar biz şol aýdymyňyzy aýdaýaly diýip sorap alyp başlady. Diýmek eýýäm Ugra bilen çalyşýar aglaýyş bir wagtdan. Bir hili höwesiň artyp, bir zadyň ýörese, i şondan soňky çykaran hit bolan aýdymyň hemmesem daşary ýurtlarda diňlendi. Eý bir çil açylan ýaly boldy-da, gitdi yzly-yzyna başlady.
Anna, Annaşkam bilenem ýazan zadym tüweleme ugruna bolup dur, sebäbi sözümiz alyşýar, awrasam gowy,
Amaliýaň million aýdymynda şeýle setirler bar, Inat dakýançaň özüň tana, Men akyl öwretjek bolamok saňa. Köçeler doly sen ýaly hana, Saňa daş entek ýetmek maňa. Şol belli bir adamamy? Kime diýdiň agam şony? Şonymy?
Kime diýdiň? Bolýa aýtmaly-da ýa şony. Şony bar-a. Belli bir adama diýemizok ýöne temany orta atdyk kim özüne çekse şoňa diýdik. Düşündim.
Ilkinji wideomyzda ähli hit aýdymlaň ählisä ýarysyny görkezip geçdik. Entegem hit hana işine dowam edýär. Diňe täzelige garaşýas. We ýene bir zat aýtjakdym. Şol ýanky hitlaň içinde ýanky Espiter. Berdibi. Şolaň aýdymyma Ýylgyr aýdymma, ýone Didar Nurberdiýewiň aýdymma. Şolary ýazan oglan bar. Elkan diýip tanalýar. Biz özümiz haly işlýär. Nesip bolsa oň bilenem aýratyn gepleşýedir. Hemmämize sapak boljak bir wakany gürrüň bereýin. On minutjyk gysga film ýylyň iň gowy filmi saýlanýar we adamlar Alada edýä bu on minutlyk film nädip ýylyň iň gysga filmi, iň gowy gysga film bolup bilýä zat diýip alada edýäler we kinoteatrda berilýä bu kino gysga film kinoteatrda berilmeli bolýa we adamlaň hemmesi barýa muňa alada edip nähili filmka diýip onsoň ýaňky kinoteatrda film başlanýa welin şeýle filmiň başy şular ýaly kamera ýokardan aşakdan ýokaryk seredilen jaýyň potology görkezgi dur başga hiç zat görnenok. Ýaňky üç muntlap, dört muntlap şo durşuna durýar, alty muntlap durýar, şo durşunda hiç hili gymyldy ýok, adamlar hümürdänip, hüňürdäp çykmana başlaýar kinoteatrdan welin, ýaňky kamera birden şeý diýip, aşak öwrülýär, jaýyň aşagyny görkezýär, ol bir düşekde doga gitdi, ýata hassa bir ýaş oglan ýatyr, şony görkezýärler we aşagyndanam şeýle ýazylýar, Biz şu wagt şul oglanyň size ömrüniň diňe sekiz-ýedi minudyny görkezdik. Siz şoňa-da çydap bilmediňiz. Saglygyňyzyň gadryny biliň! diýip aýdylýar. Hakykatdanam, aladalarymyz bar, bergilerimiz bar, algylarymyz bar, gaýgylar bar, her hili aladamyz bar her kimde. Indi şol aladalary bir ýere goýup, şol oglanyň ýerine geçmek islärdiňizmi? Elimizdäki saglygyň, elimizdäki baýlygyň gadryny bileliň! Eger bir günde iki sagat oturýan bolsaňyz internetde diýýär. Siziň hemme zadyňyzda risk. aşagynda galdy diýýär. Şahsy kämilleşmegiňiz, kitap okamaklygyňyz, samorozwitiýaňyz, çaýyňyz sowakýadyr kofäňiz bilen diýýär, iki sagatdan köp oturmaly däl diýdi. Gerek däl diýýär mysal üçin Ken Robinson. Bilim işe, bilim öwrenýän, ylym öwrenýänçä wapşe gerek däl iki sagatdan köp diýýär. Barlap gör, telefon gidip bolýar, näçe oturdyň mysal üçin, internete näçe oturdyň?

Mysal üçin, orta mekdepde bir okuwçy orta mekdebiň baza gutarmagy üçin IQ diýilýän zat segsen bolmaly, minimum segsen. Eger bir okuwçyň, çagaň IQ segsen bolmasa, şu orta mekdebiň programmasyny göterip bilmeýär şu, okap bilmeýär, aňy ýetenok şu oňa. Sen formula ýazýaň, o-da formulaň suratyny çekýär etdirki. Surat çekýär-de, sen formula ýazýaň, o-da soň suratyny çekýär. Ýetenok IQ-sy sebäp. Mekdepde Molumlar ýoldaşy ejesini çagyrýar, Gelneje gaýrat äkit çagaň, bu tupoý, okap bilmeýär bäri diýip, näme edýärler? Ugradýarlar Tomy sesini. O-da näme diýýär? Gitişime görse diýýär o menden. Gitişime görse lampaçy tapyp geljek men saňa diýýär o. Oňa näme malum bolýar, fizik bolýar, şol lampany tapan adamyş. Ýöne mekdepden kowlan adamyş. Ýöne aňy ýetenok çagaň. Üçünjisi Şpilberg. Iki sany režissýor bar. Kinolar bir milliard gazandyr, iki sany režissýor, biri Jeýms Kameron,

Soňky gezek bileňmi näme edýäň? Sýomka baryp öwrenmek üçin kostumolak, şlýapalak geýip barýar şu sahna, set diýerler. Kino sýomka bolan ýeri hil eşikgäh geýip barýar. Uly adam bolup barýar şolar. Öwrenjek bolup käbir zatlar. Soňam režissýor bolýar. Şu adam aýdyşym ýalaka. Ýa bir kinoň režissýory Şpilberg bolsa şo kino göreňe degýär dälä. Ýöne üç gezek kowlan hakydaýmadan. Sende talant ýok diýip kowýarlar. Samara zritelde bir zat bardyr. Şahsy gämeleşme bu zatda. Owunjak zatda-da biz biz derrew, Aý, borlaý diýýäs-dä. Borlaý diýýäs. Bolanok-da diýýäs. Synanyşyp göremzok. Synanyşman bor, bolýa, oňýas. Synanyşman. Synanyşýas, başaranok, ýene bolanok diýýäs, mysal üçin. Biz iň köp synanyşýan wagtymyz ýaş wagtymyzdyr we iň köp şowsuzlyga uçran wagtymyz ýaş wagtymyzdyr. Şowsuzlyk başymyza gelýändir. We şo wagtam biz bolýa, atboý berýäs. Jogap, Atboý bermeli. däl. Tak. Bäş ýyl soň nirde boljagyňy, bu gün okaýan kitaplaryňa, görýän kinolaryňa, wagt sarp edýän kişileriňe we öwrenen endikleňe baglydyr. Bäş ýyl soň özüňi nirde görýäňiz? Ýöne şo görýän ýeriňiz bilen baglanyşykly bir planyňyz, meýilnamaňyz barmy? Mysal üçin, men bäş ýyl soň söwdagär boljak, telekeçi boljak, Hytaýdan söwda etjek, mysal üçin, ýa-da men Amerikada okap ýörün, ýa-da men Londonda okap ýörün, mysal üçin. Bir okuwda görýäňiz özüňizi. Şoň bilen baglanyşykly siz näme edýäňiz mysal üçin? Bir, näme iş edýäňiz? Meselem, men iňlisçe okaýan, kurs öwrenýän, dil öwrenýän ýa hytaýça gatnaýan we şoňa meňzeşler. Ýa-da inžener boljak, fizmat okaýan mysal üçin. Ikinjisi, seň goýan maksadyň bar, seň töweregiňdäkileriň maksady barmy? Ikinji sorag. Sebäbi seň wagt sarp edýän kişiler sana hökman täsir edýärler. Meselem, Sen sagdynja bolsaň, şu taýy gelseň häzir şu taýda ýüz sany adam bar. Ýüz kişem gripli. Seň şu taýdan gripsiz çykma ähtimallygyň näçe prosent? Hemmämiz gripli-le şu wagtlar. Barymyz asgyry üsdürýäs, burnumyz akýar, gözümiz aşak atýar, gripli barymyz. Hemmämizem ýapyk jaýa girdik. Gripsiz birem girdi. Şoň şu taýdan gripsiz çykma ähtimallygy näçe prosent? Togsan dokumy? Gripsiz çykýarmy? Grip çykýar. Dogrudanam, tozanok grip çykýar, düşnükli. Seň töweregindäki adamlaryň täsiri şon ýalak. Daş-töregiňdäki bäş kişi kim bolsa, senem şo otaşyp şolaň bir ýagdaýy diýip düşündirýäň. Jim Ron bar meşhur. Siziň-de daşyňyzda glan, bäş sany kim bar bolsa, şolaň ortaçy ýagdaýy hem sen diýip aýdýar dagy. Şoň üçin seň bäşiz diýdi boljagyňa hökman, şo bäş kişi hem täsir edýär. Kim bilen gatnaşýaň, dostuň kim, joraň kim? Ikinjisi, öwrenen endikleň. Köp ýatýan, köp oturan internetde, köp iýýän, köp top oýnaýan, köp kino görýän. Nämä köp wagt sarp edýäň, mysal üçin? Nämä köp wagt sarp edýäň? Şojak maňa täsir edýär. Şoň üçin bäş ýyldan meň ýa-da bolsam kesgitleýän zat meň özüm däl. Meň kesgitlämok şony. Meň töweregimdäkiler, meň endiklem, meň maňa daş dörüm täsir adamlar, atmosfera. Meň görýän kinolarym, men nämä urup durýan mysal üçin? Şolar hemmesi täsir edýär. Düşünip bildimmi? Şonuň üçin men şu taýda boljak diýäýmek, men şu taýda bolaryn diýäýmek çözgüt däl, maksadam däl. Goýýan bir maksadym bolupdyr, ýöne şoňa barmak üçin näme edýäris? Ana şo kesgitleýär bizi. Bizi şo kesgitleýär.